Eh, saka sister yacho yabva yangochera zita rangu kuti munhu azonzoo ndasvika waona nyaya iripo eh. saka ini ndopandonoti a ah, iyi triki munhu ari kushedzera zita rangu kuti munhu ari vanhu ari mukati vanzi kuti chii tendai auya webata mm. ee eh, ndopandavayadi ndopandakumbira makii memwe sister yedu next macho ine kii inoenderana ne nepadoo mm. ndopandavhura doo ndobva ndapinda haa ah, sekuru oh. kamudhara kacho vemalawi vari kutatarika kupfeka bhurugwa haa ah. Ah, pakaipa bhebha atori na brugwa brugwa rake ritori pasi haana brugwa haana kana bra angotora chidrezi ndokunga mva changomhanywa kupfekwa mva changoiswa pamusoro kuti akavere madhiri oh, ndachiri topfeka nduwe chiri tozama kupfeka brugwa hasetoro pakaipa bhebha wanga wagara naro here ya tataugara tese but apa anga amboenda kumba kwavaona kunogara sister yazvo ndokwandamubatira ikoko Danunu. Eh, imo Danunu. Vakomana, vakomana, vakomana. Ndokwana mubatira nekamudhara ka short one kapfupi pfupi zoke kuMalawi ya kakanyangara zvisina kuita. Ndapera zvimba ati. Zvekuti pa Ndati munhu ari kundikombeya nekanhu kakadai here vakomana. Mfana wangu uri handsome, uri zvese mfana wangu. Ndakaburitse kampoyo kakadai so wasekuru. Kuti ndichagara kuti Peter ari kumbonyatsodei pakamunhu aka ka. Hmm. Ndinokushandisirwa mushonga ini, handizivi ini. Ah, ukadzokera apo wakutorwara, siyana nazvo. Iwe, kamboyo kakadai so shamwari kaburitswa nemufesi wacho, shaa, nomborera naye, nomborera naye, kamboyo kanonzi tsatsitsi. Ati, ndiri kutaura zvinhu zvechokwadi. Hmm? Ndanzi wangoona unozi akatiburitsa kamboyo so ndikati maiwe. Hausi mushonga here unenge washandisirwa munhu asi iwe, taura chokwadi. Ah, hapana zvari kwawakada. zii eh, ana chimwene ka mhene chinoitika pamwe vakagara vachidana kubva kare usingazizive because kona kubata zvinhu azvazaga achitoitika kubva kare taura hako pamwe ndini ndani sekungobata chete but madhiri anga achiitika kudaro ah. akana zvakare kakanyangara kuva kaita kapfupi koita kamboyo kadiki diki ah. eh? handizivi ndazama unoziva pfungwa dzangu dzazama kuprocesa kuti bhebha anga anga ari kudei paka munhu akaka eh. ndashaiwa ndo zvatozondiconfuse izvo sokuti ndashaiwa kuti ari kudei pakati aiwa iwe manje chirega kuamba uchidzokerera naye aiwa handichadzokera izvo zvatofarana ziona ndokumbirisawo tendai ukaona ndakutotaura kudai so handinoziva wani ndinechitotaura madhiri amabhebha ariko sha ndikafunga maex angu ese andaida nawo hapana kana waanoenderana naye gamu akakundwa nevese zvavo saka iwe usaite zvinhu zvekudaro vaona muno handaa ndangodawo chete ndonyaya yakangoitika zvakadhakwa zvakadhakwa zvinhu zvaita hazviiti amene akonya ndare aite madhiriri aite madhiriri kana rubasa pavanenge akambosvira nerinani joseph here amene anaa zvinhu zvacho ndombozvitedzere unozoona iti nandiyo anzoita zvanzovere pabasa zvezvechimalawi chekubasa kwenyu chache aiwa unyepe because ndakamboona mameseji chiti kwai ndiri kuuya kumba kwako ndokuvigira hundred rand amene kuti zvo vanenge vachisvirana vachibhadharana Eh, eh, chimalawi ichocho ndochandakamboziva chinhu chakamborowa here chichiti kwai ndikuya kumba kwako ndokuvigira handred achasati ah, chakwira zve bcause mameseji acho andakaona chaiti hanzi vanhu vekubasa vari kuti tikukwirana saka uya tingokwirana tizvizadzikise ndozvachaitawo oh, eh, asi anenge vakazorovana vazosiyana haa pakaipa neuye mfana anonzi ivin ndakaona futi mameseji maari mfana wako mbawa aiwa mfana ivin aiwa mfana ivin haana kusvira ndakaona hama meseji mvona achiti kwai ndiri kuuya ndikuda kuuya ikoko wati wati wati ndikuda kuuya kuzoona magaro hechiti aizvi alright haa pamwe pamwe masetment pabaso zvakubati vandoziva ndijozi oh mm. ega ah but wangu kuda kudzasiyana nazvo ndambokuudza kuti ndei yeah. siyana nazvo mapepa akawandisa uri munhu akanaka munhu ari bho zvokuti mapepa unoita kusarudza wada siyana nazvo haa zvagama zvisiyana zvitaura ako plus haa zvekutongotera nemvana kutopenga uku mazuva atobaa ukaona usvika pakubata pane zvimwe zvakawari zvatiko singatozivi zvakatowandisa zvakawandisa ende zvese zvichingoitirwa mumeso mako iwe usingatombozvioni taura hako iyo mwari vatiri kuratidza iwe uchaita kuti unyumwe umboenda ikoko ndimwari ada kukuonesa kuti zvawakaita izvi hazviiti waibata neiko atoteya zvaitika ngati atambobata mufana wangu ati ndimbomuudza wambonzi womatira haa asana nazvo nakuti ikwanisa sha ivasikana ise pabasa baibaika handiiteba ndakakuudza wani handiiteba handibate ndiye chingowanza zvangu nyingoti a ah, magara ako chii zvingodaro daro handisi ndakadaro nawe apa dandinyazam after some time masidza se eight eight months chakoti tretesa hmm? takatanga bula september last year imagine eh, saka yazo akuti chii ada kuzama kumboregerero haanyara sekuru ashaya kana zvekutaura ashaiwa ashaiwa wakamhaka machitopererwa zvekuona kuti pana ndaapo kana kukupedza nako kana kuti nditi ishamwari yako nditi ndisekuru vangu sekuru vako kumalawi hazvibudi oh, apa mabhurugwa hamuna mese mabhurugwa ari pasi makondomu pamubhedha unotaura kuti kudii apa dhoo makakiya apa soo makakhiya nemukati maviga makii sister yako iri kunyepota hupo iwe uripo vasenderana mameseji hanzi usabude tendai ari panze usabude pandazobata foni yake ndopandaona mameseji iwayo sister yacho yasenda iri panze payanga iri pandiri nini Ah. ichindinyeperera kuti hapo apa itomutumira mameseji kuti usabude tendai aripo saka padoko pane vamwe vanooneka so zviri mukati saka ndopandadongora ndobva ndamuona ari mumba ndopana ndakumbira kii kune sister yepaneti pakundibva ndavhura dhoo ndikapinda pandavhara dhoo imomo ndikati right ngatipedzera naye muthree three andaida ukamamisa sekuru kamalawika eh. andaida ukapona zvoti waida wanzwa nhasi kuti endaya nemunhu wako kuti anobva ndangozoti nehasha dzandinadzo ndikarowa munhu anofa because ndaikakanda chero nepawindow kuupstairs but ndaikapfuudza nepawindow ndokuti ayo wakati taiziva wagona hasha dzanga nadzo eh. kuti pane munhu aposha vanhu vamusoro peupstairs but nazongoti ha ah, no batsiri ndiende kuporisi ndosiya mufana ndokugara nemufana wanga ndosiya mufana wangu achitambura panapa ndai hayi washana nako hashana nako sha ita zvinhu zvino vasikana vakawandisa unoziva waniwo vasikana vakawanda tumabhebhi tumwe twava twechikoro twakazara izvo zvawandisa hmm? asekuru